Go! Temmen illi f'dal aħħar 30 sena għamilt id-differenza fejn tidħol il-promozzjoni tal-atletika? Iva, jiena l-atleti u l-coaches kollha li hemm fl-atletika. Għandu l-pressure, eh, intu. Inti kellek il-rekord nazjonali, se mux zbaljat, ta' jetta 800. Metru l-1500 metru għal 30 sena. U abżuk, sis? Abżuni Jared Mikallef li qabizni u prosit minn hawn. It-sol. L-importanti li nibqgħu nimpruvja fl-atletika, ġifieri. Alla ħares ma U hemm Isaac li ħadli ir-rekord tal-juniors wara 32 eh, sena, ġifieri proset l-Isaac ukoll. Ħadd sem ukoll fil-cross country inti. Kif ivarjaw ehm, il-kompetizzjoni? Differenti totalment, inti cross country jisek tlaqt ħadd ma jara kont terġa' tiġi lura. pjuttost iktar relaxed, waqt li l-atletika qisek ġol arena, kulħadd qed iħares lejk, jiġifieri hemm iktar pressjoni. Wkoll tippreferi l-atletika naħseb. Imma l-cross country xi mdaqqiet tieħu pjaċir li mhux atletika u kulħadd qed jara. Meta ġej biex tieqaf, sa dik kważi tista' staqsi għal kull min jipprattika l-isport. Kienet trawma għalik? Ħa ngħidlek, kull bidla hija trawma, ma fl-aħħar mill-aħħar imbagħad kif teraġixxi għat-trawma, imma li qisek ħa tagħżel ħajja oħra, ħa tinbidel. M'intix ħa tkun dik id-definition li n-nies jagħtuk u li kont inti tagħti lilek innifsek. Hija naqra trawmati, imma l-età tasal għal kulħadd. Allura mbagħad it-tranżizzjoni għal coach enitek? Enitni ħafna, ovvjament differenti totalment, imma eżak jekk tob xi ħaġa l-fatt li tagħti dik il-ftit esperjenza li tkun ħadd mill-ħajja tista' tgħaddiha xi ħadd ieħor hija xi ħaġa sabiħa wisq naħseb jien. Fl-2003 ħadt sehem bħala kowċ fil-Logħob tal-Pajjiżi Żgħar. Iva. Ittik l-istess adrenalina l-biċċa tax-xogħol? Daqs imma differenti. Meta tkun ħadd tieħu sehem inti, ovvjament kollox huwa lejk innifsek, jiġifieri għandek il-ħin, għandek il-pressure, għandek l-affarijiet, il-ħolm qed tirrappreżenta 'l Malta. Meta tkun kowċ ikollok atleti differenti u qisek kull atleta jrid imur tajjeb, jiġifieri Ma' kull tellieqa ħa jkollok tgħid li mhux it-tellieqa tiegħek biss imbagħad għaddiet u okej mort tajjeb jew ħażin. Kieku kellek tgħid il-livelli kollok l-istess livelli. L-istess u ma tispiċċax sakemm jispiċċa l-event waqt li meta tkun atleta sakemm tispiċċa tellieqa tiegħek u daqshekk. U wieħed minn dawk il-coaches soqgħod tidgħi, eh? Le, le, le, le, jien, jien, le, le. Int studjajt biex ilħaqt coach imbagħad. Inbidlu ċertu affarijiet minn meta kont titrenja inti għallum. Inbidlu ħafna ħafna affarijiet, ġifa ovvjament, anki qabel għattur kienu jasbet t-tġi fit-tul biss illum il-ġurnata, nafu li jemżon ħafna speed, speed endurance, anki strength, coordination, flexibility f'kollox, f'kull teliqa. Jiġifieri ħafna drabi teliqa tintrebaħ fl-aħħar fl-aħħar lep, jiġifieri Iva, nbidlu ħafna affarijiet, hemm ħafna teoriji ġodda, U importanti li dejjem tibqa' għaddej u aġġornat eżatt. Illum fl-2025 biex tkun atleta u differenti u għaw affarijiet għad dispożizzjoni differenti biex l-atleta jkun atleta iktar komplut u iktar ħajar. Hemm ħafna iktar edukazzjoni naħseb eh, anki bħala clean nutrition ħafna ħjar, anki bħala zdraven u training facilities, anki l-mentalità tan-nies li jmexxu, n-nies tax-xogħol u hekk naħseb hemm mentalità aħjar, kif ukoll inbidlet l-attitudni tal-atleti. Meta konna żgħar aħna konna naraw il-barranin għax da twil għax da hekk, speċi ta' kważi kważi naqtgħu qalbna. Illum il-ġurnata l-atleti Maltin iż-żgħar u qed nieħu pjaċir ngħidha li imorru għad-deheb jgħidu jiena rrid nixtieq nerbaħ m'għandhomx dik l-attitudni iktar hija xi ħaġa sabiħa ovvjament. Ejja nibqgħu fuq l-istess ħaġa, l-attitudni u l-mentalità naħseb jien hekk iltqajt miegħek 20 darba f'intervista kol il-ħin kollu semmihom tinsisti fuqhom. Kif tgħaddihom lil ħaddieħor. Importanti li jkollok l-empatija man-nies, jiġifieri kulħadd huwa differenti. Hemm min għandu bżonn naqra iktar dixxiplina, naqra iktar kontroll biex għax ma jkollux direzzjoni jew ma jkollix direzzjoni. Hemm min hu matur ħafna u kull m'għandu bżonn naqra puxxatura, jiġifieri naħseb li kull persuna huwa differenti m'hemmx speċi ta' diet total kulħadd bħal riċetta ta' ta' xi ħaġa. Jiġifieri jien ngħid jekk hemm ċerta nies jekk tkellimhom bil-kwiet u ta' maturità jifhmu u anzi jsiru l-aħjar li huma. Hemm ċerta nies li għandek bżonn qisek tgħidilhom isma' jekk ma tiġix dil-ġimgħa daqshekk jiena u int. Għax mhux kulħadd l-istess. Mela minn taħt idejk malajr malajr għaddew atleti bħal Dario Mangion u Mona Lisa Camilleri. Kif tħossok li hekk għaddew atleti tajbin daqshekk? Tuħu pjaċir bil-xismu ta' kull atleta meta jmorru tajjeb bir-riżultati tajbin ta' kull atleta. Meta jkunu tiegħek stess ovvjament tieħu pjaċir għax inti tara li tara dawn in-nies ibatu, jittrejnjaw minn kollox u ovvjament irnexxilhom. Tal-aħħar ħadd baħħar, għandek il-medalja hawn. Mela int barra li atleta int tippreżenta fuq it-television, ġieli kont mistieden l-hawn, radio minn kollox, kif il-Ostrina tlaħħaq? Ħa ngħidlek ma nlaħaqx kollox. Time, time management importanti li tkun taf il-ħin għal kollox imma ikun hemm ċerta ġrand fejn tittajt le għax ikun hemm burnout bħal meta nħoss bħalissa. Din għalik. Grazzi. Prosi ċandru, grazzi tal-li tibqa tibqa moħi. Thank you, grazzi ħafna. U jekk flok ċandru tixtiq ul xaħat iħor għonek, ibatunna għonek. Grazzi ħafna ċandru, u ibqa sejrek. Grazzi, għamlu sport.